Hindistan we türkmenler. Birinji bap. Hindistandaky türkmen döwletleri barada taryhy çeşmeler we edebiýatlar. Arap-pars dilindäki çeşmeler. Deli türkmenleriniň soltanlygy, Kutupşa türkmenleriniň soltanlygy Hindistanyň orta asyrlardaky taryhynyň möhüm bölegidir. Hindistandaky türkmen döwletleriniň taryhyny öwrenmek barada şol döwürde arap we pars dilinde ýazylan birnäçe möhüm ähmiýetli çeşmeler bar. Hindistanda höküm süren türkmen soltanlary öz eden işlerini taryha galdyrmak üçin köşklerinde taryhçy alymlary, möwritnamaçylary saklapdyrlar. Döwlet işlerine belet. Resmi maglumatlar elýeterli bolan bu alymlaryň işleri, käbir kemçiliklerine garamazdan, şol döwrüň taryhyny dikeltmekde biziň üçin gymmatly çeşme bolmagyna galýar. Hindistandaky türkmen soltanlary ylym adamlaryna elmydama howandarlyk edipdirler. Alaeddin Muhammet Halajy Bihary eýelände bu ýeriniň kitaphanalaryndaky musulman alymlarynyň ygtyýaryna bermegi onuň ylma nähili ähmiýet berýändigini görkezýär. Ene dili türkmen dili bolanda bolsa, Hindistandaky türkmen döwletleriniň köşgünde döwlet dolandyryş işleri pars dilinde alnyp barylypdyr. Şol sebäpli-de, döwrüň taryhy möwritnamalarynyň hem şol dilde ýazylandygy tebigydyr. Deli türkmenleriniň soltanlygyna degişli pars dilinde ýazylan çeşmeler Minhajudeddin Juzjanynyň Tabakaty Nasyry, Zyýauddin Baranynyň Taryhy Firuzşahy, Şemsi Syraç Afyfyň Taryhy Firuzşahy, Ýahýa ibn Sirhindiniň Taryhy Mübarekşahy atly eserleri esasy çeşmeler bolup, olar häzirki zaman taryhçylary tarapyndan giňden peýdalanylýar. Bely türkmenleriniň soltanlygynyň irki döwrüne degişli bize gelip ýeten has irki çeşme taryhçy Fahreddin Mübarek şanyň Taryhy Mübärek şasy eseridir. Onuň takmynan bir müň bir ýüz elli ýedinji ýylda Multanda doglandygy, on sekizinji asyryň ilkinji çäreginde aradan çykanlygy çaklanylýar. Ol Lahorda on dört ýyllap hökümdar kowumlarynyň şejerelerini toplamak bilen meşgullanypdyr. Fahreddin Mübarek şa Şejereýi Mübarek şa atly bu eserini Deli türkmenleriniň soltany Kutbeddin Aýbege sowgat beripdir. Denison Ross, Fahreddin Mubarek Şani, arapça we parsça şygyrlar ýazan Ben Huseýn al-Merwerudi bilen garyşdyryp, bir müň dokuz ýüz ýigrimi ýedinji ýylda bu eseri Londonda Merwerudyň eseri hökmünde neşir edipdir. Fahri Müdebbir lakamy bilen meşhur bolan Fahreddin Mübärek şanyň Adabul harb we şüja, Söweş we batyrlyk edepleri, Söweş we batyrlyk edepleri, Deli türkmenleriniň soltanlygynyň harby sungatyna bagyşlanyp, onda şol döwürde ulanylan ýaraglar, atlary seýislemek, harby tilsimler barada gyzykly maglumatlar bar. Fahretdin Mübärek şa gaznalylar bilen baglanyşykly on sekiz sany şorta sözi öz içine alýan kitabyny Soltan Şemseddin iltutmuşa sowgat beripdir. On sekizinji asyryň altmyşynjy ýyllaryna çenli wakalary şöhlelendirýän esasy çeşme Tabakaty Nasyry eseridir. Onuň awtory Abu Omar Minhajudeddin Osman bin Sirajeddin Muhammet Juzjani bir müň bir ýüz togsan üçünji ýylda doglupdyr. Onuň Piruzkuhda, Lahorda, Eýranyň Gürgen welaýatynda doglanlygy hakda maglumatlar bar. Ata-babalary gaznaly türkmenleriniň we gurlaryň köşgünde hyzmat edipdir. Ol Dehli soltanlygyny Şemsileriň dolandyran döwründe Dehliniň baş kazysy bolupdyr. Jürjani bir müň iki ýüz altmyşynjy ýylda ýazyp tamamlanan Tabakaty Nasyry atly kitabyny Şemsi hökümdary Nasreddin Mahmyda bagyşlapdyr. Girişden we otuz üç sany tabakadan, ýagny gatlakdan ýa-da bapdan ybarat bolan bul eser umumy yslam taryhydyr. Jüzjani kitabynyň girişinde ony ýazmagynyň sebäbini şeýle düşündirýär. Bir gün onuň eline pygamberleriň, emewi we abbasy halyfalaryň, ajam hökümdarlarynyň hem-de gaznalylaryň şejeresi bilen bagly bir kitap düşüpdir. Bu eser bilen tanşan Jüzjany öz döwrüne çenli musulman nesilşalyklaryny hem goşmak bilen onuň üstüni ýetirmegi maksat edinipdir. Eseriň ilkinji on baby pygamberleriň taryhyndan başlap, gaznalylara çenli bolan döwri öz içine alýar. Olarda halyflar, Ýemen hökümdarlary, taryhylar, saffarylar, samanlylar, büweýhiler barada maglumatlar bar. Eseriň gurlara degişli baby hasam ähmiýetlidir, sebäbi awtor bu barada gymmatly çeşmelerden peýdalanypdyr. Bartol Tabakaty Nasyryny gurlar hakda möhüm çeşme diýip görkezýär. Eseriň indiki bablary degişlilikde gaznalylara, On birinji baby. Selçuklaryň On ikinji baby. Sanjardan soňra Nyşapurda höküm süren emirlere On üçünji baby. Nemruz we Sistan mäliklerine On dördünji baby. Eýýubylara On bäşinji baby. Könürgenç türkmenlerine On altynjy baby. Şemsebanylara we Gur mäliklerine. On ýedinji baby. Toharystan gurlylaryna. On sekizinji baby. Gazna soltanlaryna. On dokuzynjy baby. Hindistandaky Muezzi soltanlaryna. Ýigriminji baby. Hindistandaky Şemsi soltanlaryna. Şemseddin iltutmuş we oruntutarlary. Şemsilere tabyn bolan hökümdarlara. On ikinji baby. Gara hytaýlylaryň we mongollaryň çozuşlaryna on üçünji baby bagyşlanypdyr. Taryhy çeşme hökmünde Tabakaty Nasyryň ähmiýeti onuň awtorynyň öz ýazan döwrüne, ýagny on üçünji asyryň birinji ýarymyna degişli Demirgazyk Hindistan we Owganystan bilen baglanyşykly ýazan baplarydyr. Eseriň uly ähmiýetiniň birem onuň ahyrky babynda mongol çozuşlarynyň giňişleýin beýan edilmegidir. Mongollaryň Gur we Gazna etraplaryny talamagyny öz gözi bilen gören Jüzjanynyň mongol çozuşlary baradaky gürrüňleri hasam ygtybarlydyr.